Bütin dünýä ýalkymly salam! Bu gün biziň peredaçamyza, gepleşigimize, söhbetdeşligimize Ýaşuly Soýunow geldi. Ýaşul, hoş geldiňiz! Hoş gördük. Çemen, sag bol çagyranyň üçin. Salam, hormatly ýurtdaşlar! Men bu gün Çemeniň gepleşiginde myhmançylykda. Aýdyber, Çemen! Ýaşuly onda biz öz başymyzy başlaly we dowam edeli. Öňki edýän başymyzy, hereketlerimizem ondan hem güýçli edip başlaly. Ine, meniň pikirimçe biz indi birazrak bolye serýozny zatlar barada-da gepleşip başlaly, söhbetdeşleşip. Naprimer, Biz köplenç aýdýas, ine, by tutuldy, o tutuldy, ýene bir zat boldy, bir zat boldy diýip. Hany indi tohumyň jenaýatlary barada-da gepleşeli. Tohumyň jenaýatlary näme? Nämeden ybarat, siziň pikiriňizçe?
Tohum diýip sen bi Gurbanguly Berdimuhamedowyň tohumyny göz öňüne tutýaňmy? Aý, men şo Huýçynyň, huýçynyň, men size şu sraz aýdan ýokardan alýan men aý ýaşuly srazy. Huýçynyň marionetkasy we şonuň tohumy polnostýu howwa.
Ýeme türkmende bir söz bar da çemet, ýykylsamam beýik atdan ýykylaýyn diýýär. Şonuň üçin bizem eger jetleşýän bolsak, dawalaşýan bolsak iň ýokarkylardan başlaýyn. Edil özi, edil özi. Bag uçmazy kellesinden nemedeli, iýeli. Ýeme bi eger umumylaşdyryp alsak, eger syýasatda umumylaşdyryp alsak, Berdimuhamedowam, oňam ogly, oň daşyndaky klany ony goraýarlar, oň elinden ýalyk iýýärler. Bular hemmesi hiç zat. Bular aňyrsynda kuklawotlar duçe men. Sen ozal aýdyp geçýäňdä sen käýinip aýt sögünip aýt hakyň bar men saňa elmydam öz ara gepleşigimizde ursgat berýän şol Moskwa du Kreml du Kremliň içinde Putin du şoň töweregindäkiler. Bular e, Türkmenistany aýdaly şol biz garaşsyzlyga çykdyk diýen ýylymyz göýberen ýaly pikir etdi-de halkymyz, öz elimiz, öz aýagymyz, öz başdak borus, şular ýaly eýforiýada bütin millet täze Türkmenistanymyzy gurarys, eýderis, beýderis, öz elimiz, öz ýakamyz, baýlygymyzy özümiz satarys diýip. Bular aldap ýören ekenler bizi. Bir azajyk ýüpümizi goýberdiler. Soňam görse öňki gelýän girdejile ýok, Türkmenistana nebit, gaz, mugt gelýärda indi biz pul tölemeli. Şony etmejek bolup bular oňşo Niýazy we ozalam oň elindäki ýetimçe ony gasyş edip, basyş edip ol daşary döwletden Eger üns beren bolsaň sen oýunlar student gyzlar ýaňky Amerikadan birnäçe ýaňky nebit gaz ýangyç firmalary emeden Ýewropadan Angliýadan bi Fransiýadan Germaniýadan kän firmalar geldi Türkmenistana şol togsan bir togsan dört togsan bäşe çenli a soňam görseler owo bulara orsyýetsiz biýden ýa birugsat Ol Nyýaz hiç zat edip bilenok. Onsoň olar çykyp gitmeli boldy. Taşlap gitdiler başlan biznesini. A, emma bi ataly ogul bu bir marionetka. Ýaňky bi indi sen zenan maşgala bolansoň bir deňeşdirme getiri. Bu moda magazyna, salona barýaňa şo taýda ýaňky e, näme dur, bi manekenler dur. Eller beýle eginli eşik. Ýöne der däl-de, ol bir plastmassadan ýasalan, içi boş. Ine, ataly-oglam şo maneken. Bulary Moskwa goýýar. Ine, sen şu taýda oturtma, başlyk Bilebidov. Ja. Sen hiç zada goşulma, biz özümiz geregimizi alarys. Saňa-da näme galyp gaçýan bolsa, sen halkyňa reket et, iki kurs dollar et, näme et, ýene et, ol öz işiň. Ine, şeýtdirip saklanyp oturan maşgala ol. Olar hiç zady çözenok ýurduň içinde. Sen men ynanaýmaň men şu günde monitory edip otyryn. Hiç bir meseläni çözüp bilenok bular ataly ogul. Diňe maňa degmeseňiz bolýa men bir ogurlajagymy ogurlaýyn soň Türkmenistan sil alsyn suw alsyn meň işim ýok. Şu gün git diýseňem biri gaçyp gitjek ýöne Putin goýberenak olary. Ýerine zamen ýok. O zamenem ol biziň ol getirep biläjekler ol o ikimiziň dostumyz bar Allamulla diýen onsoň ol eme bar ol näme Sapamyradow ine şular ýadaklar gelmese başga adam otak podpisat edip bilenok. Bir durnukly syýasatçy ýok emede arenada sen ony dogry belläp geçdiň. Indi syýasat nirden gelýä çemeli. Ýeriň astyndan halkyň içinden gelýär. Sen şo şo ýerini gaty dogry tutdyň. Indi halk oýanyp başlady. Esasanam ýaşlar. Indi bildiler. Bularam sesini çykarman otursa öz ene-atasynyň sesini çykarman oturşýar. Bulaňam güni ertesi güni olaňkydan enaýy ýabgu boljak der. Öz çagalary gul-gyrnak bolup ullanyljak ýa dargap gitjek ýurdam durşuna galjak däl, sebäbi o baýlyklar bilen çemen Türkmenistanyň saklanmagy mümkin iş däl. Şonuň üçin şu seň şu soragyňa men gysgaça şeýle diýip jogap bereýin, olar özbaşdak käkeleýän ýolbaşçy däl. Olar diňe Moskwadan buýruga garaşyp, şoňa görä-de hereket edýärler. Olar eme wassap, hakykatdan hem wassap. Ene, şony aýdaýyn diýdim. Sag boluň ýaşuly taňry ýalkasyn. Edil şuny menem aýtjakdym. Ýöne siziň aýtjagyňyzy bildim şoň üçin size neme sözi berdim. Men şuny neme etjek indi bizem geplesek hakykatdan hem şu gezek häzir obşi gepläris şu wagt ýöne indiki mowzuklarymyzda Anyk neme statýa anyk nemeler bilen geplap başlaly ýaşuly. Men jenaýat kodeksi açaryn jenaýat kodeksden bir birden geçeris näme jenaýatlary bar näme nemeleri bar diýip ýöne häzir obşi gepleşip oturaly. Ine Niýazow öleni bäri Niýazowa birinjiden prosto tak ölenak onam biz neme etmeli rasledowat etmeli bolarys oňa oňada iş açmaly bolarys. We nähili boldy näme boldy o taýdan meniň eşdişime görä bu koneşno opýat taki neme däl we dokazatelstwo zat däl we ýöne meniň eşdişime görä o taýda iki gezek zat neme orsyýediň ilçisi niýazow ölen wagty şonda iki gezek barypdyr gaýtypdyr barypdyr gaýtypdyr garaz bärde žadanam bar haramowam bar bärde şulaň hemmesem w odnom kotle bir ojakda pişip oturan nemeler da bular Inede şeýdibem bular ne şu başga nemeler aýdyp oturmaýyn indi esasylary aýtaýyn. Žadan Žadana gitdi indi bolýa Haramow galdy. Oňa men Haramow diýen. Ikinjisem neme tohumyň özi we Raşid Miredowam bar o taýda. Olaň hemmesem bir nemede pişip oturanlar. Makky maşenyň nemesi bar, okuwçysy Wepa Hajyýewmi şoňa? Hajyýew. Wepa Hajyýew. Şony makka maşenik nemeden bir wagtlar mary tarapda zat tarap guşgy tarapda zatda. Ine şu zatlary hökman aýdyp geçmeli we de geljekde biz äli ýurdy açanymyzda zat edemizde belkim öňünden hem bolar. Kem kemden biz işleri zatlary açyp başlarys bulara garşy. Sudebnoý proizwosta hemme zadam hemme zat nemederis. Başga näme-nämeler bar bärde? Birinjiden-ä uzurpasiýa wlaýsty. Iň başdan seretsek, konstitusiýa boýunça kim birinji neme etmeli? Prezident ölensoň, ýaşuly. Hä, Mejlisiň başlygy. Mhmm. Mejlisiň başlygy boldumy ýaşuly? Ýok.
Mejlisiň başlygy. Bolmaka ony indi şo taýda wezipesinden aýryp türmä basdylar. Mhm. Mhm. Öwez Bellatyýewi. Ana, ana.
Ne daže şu ýerde-de uje neme konstitusionnyý stroýny bozan birinjiden-ä we şulam jenaýat işi şundan neme edip başlasak. Hawa. Ikinjiden onuň näme nemesi bar, dahyly bar? Bi häzirki prezidentliň näme dahyly bar şu neme prezident bolmaga? Olary halk saýladymy ýa şuly?

Saýlaw saýlamaly ýa saýlawçy ilatyny on sekiz ýaşdan ýokarsyny alsa Türkmenistan umumy ilatyny soň altmyş göterim Türkiýede şolar biri ses berdimi ýaňky saýlaw uçastoklary açyldymy ýok diýmek ol bi kanun atasam bi kanun men aýtdym aşo taýda näme üçin Öwezgeldi Ataýew öz etmeli wezipesini borjuny ýerine ýetirmedi üç aýlap şol prezidentiň wezipesini ýerine ýetirmelidi. Ony üç sagada-da goýman aýryp türmä basdylar. Sekkiz ýyl. Ine parlamentiň başlygy. Bir bahanalar bilen. Ine şundan başlary söz. Hawa. Hawa. Bular hiç ikisi legitim däl. Bular bikanun. Onuň üçin bular näme karar kabul edýänem bolsa, näme halkara näme dokumentlere karzamy, bergämi, borjamy gol çekýän bolsa türkmen halky oňa jogapkär däl. Sebäp bular halkyň saýlan ýolbaşçysy däl. Çemen ine ikimiz indi ýuridik dilde gürleşip otyrsa halkyň bilmegi zerur şu zatlary.
Türkmen halky şulaň hiç birini saýlanak. Niýazam saýlanak, Gurbangulyna muň ogluna bol gutardy. Olar nelegitim. Ine şondan ugur atyşdy.
Edil edil özi ýaşuly nelegitimni hökümet we we-de osnowaniýa zady ýok. Bärde prezident bolup oturmagy ýa-da şeýle zatlary etmäge, biziň adymyzdan bir zatlary neme etmäge hiç bir osnowaniýasy ýok. Nelegitimnyý. Hakyky nelegitim we uzurpator. Uzurpasiýa wlasti diýilýär bu bu zatlara. We kim oňa kömek eden bolsa, bärdenem biz uje bilip otyrys, şto inostrannyý nemeler, bula inostrannyý bolanda-da, ne Putiniň nemesi hemişe gygyryp otyrlar propagandonlary. Ine Amerika goşuldy ýene bir zat goşuldy ýogsa öz jenaýatlaryny neme etjek bolup üstünden başga biriniň üstüne zyň bokuny atyp otyrýarlar öz bokuny. Şu ýerdede Orsiýadan biz neme ederis? Jogaba çekeris hökman. Tapawut ýok haçan bu gün bolsun ertir bolsun biz nesip şoňada ýeteris. Hawa. Orsiýetdenem diňe hökmet hökmünde dälde Отdelny personalaram hökman şeýle bolar. Hawa. Tak što nesip edine. Bärde Matwiýenko-da bar. Bärde neme-de, kim oň ady? Atlary ýadymda, ýadymda däl şo. Şulaň hemmesem gara şu nemelerde bar. Hawa. Indi men başga jenaýatlary häzir aýtşym ýalak obşi gepleşýäs ýaşuly, poetom neme dwam oturmaz, ýöne geljekde men bir-birden statýa tapyp şol statýaň üstünden gepleşeris biz. Indi indiki jenaýatlary bilaň. Halky aç saklamak bi gaty uly jenaýat ýaş.

Gaty uly janaýat. Özlerem prodawolstwennyi azyk harytlary açlygy. Dogry däm prodawolstwennyi golod. Hawa.
Näçe gezek etdiler şu zatlar. Bu bir gezegem bolanak, iki gezegem bolanak, näçe gezek bolan zat bi. Başga janaýatlary näme? Korrupsiýa. Ýegenler barada bir topar nemeler bar, subutlar bar. Näme subutlar? Başga biriniň elinden bizneslaryny alanlary. Dogry däm ýaşuly. Hakyky.
Hawa, men onam neme ederin, şu ýerde birazak kiçik nemede goýaryn, parça edip eden zatlaryny. Başga-da ýene näme ýegenleň eden zatlary. Öz eline monopoliýa alyp, naprimer, şu alkogol bolýamy, tabak munam monopoliýamy. Birinjiden-ä özleri buny bikanun edip goýan bolsalar, näme üçin bulaň nemesi haky bar bu zatlary satmaga? we eline monopoliýa almaga. We-de meniň eşitişime görä, bir topar häzir welaýat boýunça-da monopoliýa alypdyrlar bular, ýegenler. Her welaýaty bir ýegen öz eline alypdyr, ýaşuly. Şeýle. Siz näme goşup bilýäňiz? Çemen seň aýdýan hemme ýaňky gürrüňleň bilen ýa getirjek bolýan Mysallaň bilen men doly ylalaşýan sebäp maňada gelip dur şol informasiýalar bar biz diňe maňa däl başgada ýerlere gelýär biziň ýaňky gurujy mejlisimizede gelip dur milli halas ediş komitetede biz bilýäs bulaň näme edýänini indi şol ýegerler barada aýtmaly bolsa bular indi şol Emma Türkmenistanda ogurlan milliardlaryny indi diňe bir ýere, bir ýurda, şu ýeme Dubaýa çykarmaly. Başga ýerde dünýäde bular legitimleşdirip bilenaklar. Sebäp Orsýede çykarsa elinden aljaklar oň hemme ogurlan puluny. Ol düşnükli. Hytaýa bular barmaga gorkýar, Hytaýa bulaň bergisi az däl, ozalam şu bergiň gazabyny aljaklar. elinde. Onsaň nire galýar? Ozal Türkiýede, Türkiýede ynamly däl. Sebäp o taýda-da ertir bir gün häkimiýet çalyşsa näme boljagy belli däl bulaň baýlyklaryň. Ýöne Dubaý ýa arap döwletleri şular üçin has amatly bolup görünýär. Şonuň üçin hem bular soňky döwür täze moda çykardylar soňky iki ýylyň dowamynda. Bir ýemani Mekgäni torj etdiler gatnap. Aýda bir gezek zyýarata gidýärlermi, haja gidýärlermi, haç bolýarmy, hajynýamy garaz hemmesi şo taýda. Allaň adyny öňe dogry düzüw tutup bilmeýänler indi hemmesi indi halkyň öňünde perişde boldular. Bulaň hemmesi çemen öňe pygamber donuny bürenen şeýtanlar. Faktiçki. Onam mine şoňada men geçerin häzir ýöne bir näçe nemelerem aýdyp geçeli bir içinde para bermegem. Şu ýegenler tohumyň özem bir topar para alyp otyrlar, dogrymy? Diňe olar dälde, indi hökümet işgärlerem hemmesem şu para alyp otyrlar, prosta tak alynmaýar a paralar, dogrymy? Paralar nädip neme edilýär? Bular öňler Niýazowdan gelen wagtlardan bäri bular hökman hökümet işine birini alsalar, olary para almaga neme diýediler, dogrumy? Gowrup durýar, gowrup durýar. Gowrup görýärdi.
Dogry, dogry. Şeýdibem bulan haýsyna görseňiz, seretseňiz, haýsy neme seretseňiz, hemmesem para alyp otyr. Şeýdibem biri-birini neme edip otyrlar bular, passiýa edip otyrlar. Başga jenaýatlary kumowniçestvo, bulam neme, ýene-de tohum diýen ýalak daşyny, bir-birini tanamak, bir-biriniň arka arkasyndan gelmek, ýene bir zatdan gelmek. Paralar kumowniçestvo. Ýaşuly ine ýene bir zat men goşjakdym. Dönüklik barada. Ana biziň hemme aktiwistlerimizi dönük diýip nemetdiler statýadan, dogrumy? Oba watan dönügi de umuman aýdylanda. E, eýdip seretseň özleri dönük däl o ýerde. Bir topar eden zatlary kakrastki şo özlerine garşy ulanmaly şu neme statýany. Şuny goşjakdym, şuny mähäli biz şunuň e, şu statýaň üstünden oddelny gepleşeris ýa şu. Iň uly nemesi näme? Adam öldürmek, adamyň janyny almak, adamyň janyna kast etdirmek. Näçe adam şu wagt türkmenler näçe prostoý türkmenler ýaşuly özüniň janyna kast etdiler daşuzda wabşe sanar ýaly däl meň öz nememem dwaýurudnymym şeýtdi by haça özleri edýän bolsada hökümediň nemedýän işi by ine şu neme açlykdan zatdan Adamlar näme etjegini bilmeýärler şunam kak neme ýalak koswennä atnaşenýa ýalak bolak munam hökmete ugrukdyrarys bunam sebäbi prosta tak adamlar öz özünden özleriniň janlaryny alanaklar özleriniň janlaryna kast edenaklar ýaşuly ýada ýegenleriň edip oturan zatlary näme gyzlary gynap gynap şeýdem gyzlar ka gowariýçe özleriniň janyna kast edip otyrlar. Ana şeýlede nemeler bar jenaýatlar. Bärde ýaman jenaýat kän bu tohum haramzada tohuma garşy. Ondanam başga olaryň ýalakalaryna garşyda bir topar bolýar. Putamu şda olar bi işleri yzyny ýapyp oturanlar. Şu jenaýatlaň yzyny ýapyp oturanlar. Men şeýle görýän. Men meň pikirimçe biz indiden başlap uje konkretno gepläp başlamaly. Weda her jenaýatlaryny uje Arhiwa ýazyp neme edip başlamaly, spisik edip başlamaly. Men-ä şeýle etjek diýip otyryn. Ýaşuly. Özem her ölen adamyň indi işini ýöretmeli. Nähili görýäňiz şuny?
Onda biraz başyndan başlaýyn. Sen aýtdyň-da, bu ýegenler diňe para alýarlar. Para bilen bu ýaňky döwleti dolandyrýarlar. Ol hakykatdanam şeýle çenli. Ýöne parany alýan bar bolsa, diýmek parany berýänem bar. Parany kim berýär? Ýene-de şo garyp halk berýär. Bir işini düzetjek bolup. Kanun boýunça hiç bir iş ýöränok Türkmenistanda. Hemmejik zat diňe para peşgeşiň güýji bilen ýöredilýär. Sen baryp şol mekdepde tam süpüriji bolup işlejegem bolsaň para bermeli. Köçe süpürjegem bolsaň ýene-de para bermeli. Şu bir ýyl aljak hakyňy öňünden ertip bermeli, ýöne sen o taýda bir ýyl işlejegiňem ne gümana, sen bir ýyl işläýiň diýdi, şu beren puluňy yzyňa alýaň tolka. Nädip ýaşamak? Diýmek, halk öwrenişdirilen şol para bermäge. Halk uýgunlaşdyrylan şular ýaly indi haram režime. Başga durmuş bardyram öýden ak türkmen sebäp otuz dört ýyl bäri bi bulara öwredilýän zat sesiň çykarma goşulma barma ýokardakylaň özleri bilýä näme etjek bardy ow biraz öýkeleseňem biraz ýaňky ejir çekseňem hudaýa tabşyr diýä onnoň bula gije güni hudaýa tabşyryp otyr onnoň näme bi hudaýyň türkmenden başga işi ýokmy. Ine, ine sorag şu taýda. Onsoň sen aýdýaň, geçemen şulary hem ýaňky sanawy düzülmeli eden jenaýatlaryna görä. Bu işler eýýäm başlany, edilip oturylan hemmesi bar. Bir guruji mejlis hem alyp barýar biziň iki gullugymyz hem edip otyr bir topar işleri. Sen gapdalyndan ýöretseň, indi ýurist hökmünde has eme uly goşant bolar men oňa ýok diýjekkä sebäp biz muny hemme taraplaýyn bütin halk bolup etmeli işlerimiz ýöne bir ýönesi barda şu maly indi düzüp goýaýmazlady şunuň ähli eden jenaýatyny bize ýurda dolanmak zerur soň bulary jenaýata çekmek üçin bu taýda oturan ýerimizden biz bulary haýsy suda berip nähili jenaýata çekdireli bular ýaňky gizgenýän zady Biz ine Birleşen Milletler Guramasynda Bitaraplyk statusyny aldyk diýip ine otuz indi otuz ýylda şu togsan bäşinji ýyldan bäri otuz ýyllap bütin dünýä jemgyýetine aglak gelýän. Men ol ülkeden çykyşymda aýtdym. Indi biziň elimizde tutaryk bar, fakt bar. Türkmenistanyň şo Türkmenistandan Ukraina urşa ugradylan ýaňky türkmen ýigitleriniň şol sanda ine köp bölegi ine Daşoguz, Sebäpleri olam aýdaýyn. Şolar indi Türkmenistanyň Bitaraplyk statusu bozuldy şol. Indi şolar ýaňky bi serediň indi Türkmenistan tarapy Bitarap döwlet boljak bolsa sen hiç bir konflikte goşulşmaly däldiň. Bu bolsa şol Putin kakasynyň diýenini edip şol Türkiýe uçmak mümkin däl. Bäş müň, üç müň dollar pul tölemeli. Ukra- Orsýet uçjak bolsaň, diň- diňe şol bilediň bahasyny töle-de gidiber. Sebäp aňyrda bulaň möhleti üç aýlyk turar, soň gutarýar weli, bulary ýaňky bu soň werbować edip başlaýarlar. Kime meýletin, ine gal, saňa graždanlyk bereýin orsýediňkini, ine saňa million rubl bereli. Ýok bolmasa-da, bular emizügisine bir bölek tirýek oklaýarlar, ýa sen ine rassroçenny dokumendiň bar, ýa biz seni türmä basjak, ugratjak, ýogsam hany git-de uruş diýen. Şonuň üçin Orsýete giden ýigitleriň yzyna dolýan ýany gaty az. Indi Türkmenistanyň ine ýüz ýetmiş sany graždanini Ukrainada uruşda Ýaňky we ömür tutulan ýesir alnan we nähili bitarap döwletiň graždarlary Orsýetiň tarapyny uruşýar? Ine sorag. Şonuň üçin biz Birleşen Milletler Guramasyna çykaýlyk men bir teklip girizip, Türkmenistany şol ýaňky bitaraplyk statusyndan mahrum etmek barada. Biz şony aýyrmasak, bular elmydam indi otuz ýyl bäri gizlenip gelýärler çemen şu statusyň ýeňsesinde. Şol statusyň ýeňsesinde-de bular ine halkymyzy dyza çökerdiler. Ine şony aýdaýyn diýdim men-de gysgaça. Şonuň üçin biz real iş edeli, olaryň hemme jenaýatyny biz faktiki aýyl-saýyl diýeli açyp goýarys. Ýöne haçan herekete girdiler, haçan biz ýurda baryp, häkimiýet üýtgär, täze prokuratura bolar, şoň ine talapnamasy boýunça ine Interpoluň üsti bilen Nira gaçyp gidenem bolsa hemmesi getiriler yzyna ýurda. Gitjek ýerler ýok. Ine bu pikiriň bilen men razylaşýan. Şony aýdaýyn diýdim gysgaça. Ýaşuly gaty gowy pikir bi bitarap hakda men daže pikir etmedimem meň öňden bäri pikir edip oturan zadym bular WTO dünýä söwda guramasy. Hawa.
Şoňa girjek bolup otyrlar ana şondan konkretno neme etmeli şoň öňüni kesmeli. Uje neme etmeli da şonýalak zatlardan aýyrmaly bulary. Ine Gruziýada girjek boldy ýene başgalaram girjek Özbegistanam Türkmenistanam haçandan bäri uje girjek bolup otyr şoňa. Ana şo iň birinji zat häzir et işlemeli zadymyz. Dünýä söwda guramasy. Gowy.
E ony etmek aňsat diňe şol söwda guramasyna e, faktlary guradaýmaly. Birinji fakt näme? Näme üçin şol döwletde e, iki e, dollaryň iki kursy bar? Dogry.
Eýem, eýem korrupsiýa, ne ogurlyk. Oleýem ol söwda gurama girip bilenok. Ikinjiden, näme üçin e, pagta meýdalaryna çaga zähmet ullanylýar? Dogry. Ikinji fakt.
E, üçünjiden, ýaňky bilen ýaňky e, halka migration politikasy düýbünden ters gelýär, adamlar elinde pasport ýok. Bu 21-nji asyryň gulçulyk formasy. Ine şu üç zady fakt edip ugradamyzdan soň şu ýüz ýyllabam şo gurama girip bilme. Ýöne şuň üstünde işläp dogry dürs terzde, ýuridik terzde munyny oformýat edip ugradaýmaly çeme. Dogry, dogry. Bu ýerde biznesem ýok. Malyý sredniý biznesem ýok başda. Ýok, ýok, ýok.
Krupnyý biznes gapdalda bolsun. Gaty dogry aýdýaňyz şony ýaşuly. Ine şu Bu dalgasroçny meň aýdýan zatlarym dogry dalgasroçny zat ýöne biz häzirden atlaryny maglumatny zatlaryny ýazyp başlasak sizde bir spisek edilip başlan bolsa onda meň bilen paýlaşsaňyz menem şony neme edip başlaýyn ýaşuly ptamu şda öldürilen adamlaryň spisegiňi häzir etsek men uje odelny bir neme häzir ýene de aýdyp oturjak däl näme etjegimi ýöne bizde bir neme proýekt Zarodiился Nurul bilen meň aramda. Şo proýekti biz imенно haýsy adamy öldüren bolsalar şol şol barada neme etjek bolýas iş ýöretjek bolýas şu wagt. We sanksiýalar sanksiýalaryň üstünden işlemeli. Ýa şolaý meniň pikirimçe. Onam häzir siz Ýewropada men Amerikada biz indi bu zatlary gowy neme edip bilýäs ýetirip bilýäs ýetirmeli ýerlerine. Ine şeýle. Ýaşuly bagyşlarsyňyz men birazjak dymawlap otyryn şoň üçin sesimem ýok zadymam ýok. Şuny häzirlikçe nemedeli bu gepi ýapaly indi nämä geçeli. Din tarabyna geçeli. Ine siz aýtdyňyz ýegenler özleri zatlary Mekge Medinä baryp otyrlar bir topar neme owadan owadan edip görkezip zat edip ak özlerini aklap zat edip otyrlar. Hakykatdan Yslamda indi yslamyň neme dili? Yslamda näme etse bolýar näme edip bolmaýar? Näme nadogry? Maňa sorag berýäň? Hawa.
Däp dessurly ýaşadyk neme yslam nemesinden. Dogrymy? Hakykatdan hem şeýdip seretseňiz men naprimer içine girip gidip neme dema aklymol. Naprimer hristianstwada on sanak neme bar zawet bar. Niubiý, niswaruý, Ýöne meň pikirimçe yslamda-da şu bar. Ogurlamaly däl, öldürmeli däl, ýaman zat aýtmaly däl, şunýaly şunýaly zatlar bar. Indi meň näme diýjegim barda tohumyň haça by şloň içinde haça by normalny arassa eden zatlary bamyka yslamda? Bular daže öz nemelerini kitaplaryny ýazyp Bolen muny Nyýazow etdi. Ruhnamany nämä goýdy? Metjitde goýdy. Gurhanyň gapdalynda. Dogry dämi? Tohumam paşti şeýle özüni hudaý ýalak näme edip kesip ýör. Saýak kesip ýör. Özlerine e, bir topar heýkel galdyrdyryp, ýene bir zat etdirdirip, ene atasyna. Munyalak yslamda munyalak zatlar barmy? Meň naprimer öýümde daže suratlaram goýmaly däldi. Ine şeýle biz musulmandyk. Biz suradam goýmaýadyk diwarda. Yslamda nädogry diýip aýdylýady bize. Ýaşuly. Çemen
indi men saňa näme diýip aýtsamkam ikimiz halkam diňläp otyrdy aňyrda. Men özüm owa. Indi seň aýdyşyň ýaly sen aýtdyňda men bir dini bir aňryk aňrybaş okan adam däl. Menem şolar ýaly. Meň diňe ejem dädem şu elmydam şol bäş wagt namazyny dogry dürs okap arazasyny tutup sadakasyny paýlap ömrüni ötüren adamlar. Hawa menem şolaň ogly körpesi öýde. Menem görüp otyryn olaň hem edip oturan işini edýän arzuwlaryny edýän dileglerini. Şolaryň eden dilegleriniň bir prosenti amal bolanam bolsa, onda biziň halkymyz bolelin durmuşda bagtyýar ýaşamalylar, şol sanda men hem şolaryň çagasy. Ýöne gynansagam o zatlar ýok. Ýöne din diýlen zat, men pikir edýän adamyň öz içki dünýäsi. Ony hiç kime men şu pylan zada şeýle ynanýan, sen hem şuňa şeýle ynan diýip basyş etmek ol düýbünden nädogry bolýar. A bular näme diýýär indi bu tohum? Hawa, Niýaz, Niýaz 55 ýaşynda Mekgä gitdi, sünnete ýatdy, 55 ýaşynda, pristanaş. Ine, şol indi özüni musulman görkezmek üçin, a özi e, ateistiň iň grubiýany. Ine. Bular indi e, SSR ýykyldy boldy, öňki kommunistik ideologiýa ortadan çykdy gitdi. Öňki kommunistler gupbaly köşge girdiler, iki sagatdan soňam hemme jigit partbiletini taşlap demokrat bolup çykdylar. Iki sagatda taglymatyňy, dünýä garaýşyňy, ynanjyňy üýtgetdirip bolýarmy? Ýöne şolar üýtgedip bilýän eken. Indi näme galdy? Bulaň elinde halkyň ýekeje zady bar, indi men şu ejem-dädem diýip ýönekeýraýdymok. Şol ömrüni şol gynanjyny, begenjini hem şol Taňry bilen, Allah bilen baglaşdyrdylar. Indi şu ynanjy bular öz syýasatynda ulanýar. Başga bularda hiç hili halkda şulara ynanç galmady. Halkyň ýeke ynanýan şu ýerdäkilere bizi e, horlap ýöle diýenimizi edene, biziň sesimizi eşdene, belki sen eşdersiň diýip o ýokaryk ýüzlenýär-de asman. Indi bularam şo ýokaryny pozmaly-la indi. Şonuň üçin bular aýda bir gezek Mekgä gatnaýarlar. Şol şo indi özün ak perişde edip görkezjek bol. Bulaň hemmesi, hawa, ýaňky men Nyýaza diýşim ýaly bularam şol, hawa, pygamber donuny bürenen egnine şeýtanlar. Bularyň hiç birine men ynanamok. Bular dinara bolup, dinaram däl. Bular bilemok, bir şeýtandan adammy ýa şeýtanyň şärigimi, kömekçisimi biljek gep. Men küpürem gürlämok, men bilem seň aýdýan olary. Her kişi özüni bilse ýagşydyr. Men gidemok-a Mekge-Medinä, düşýäňmi? Men bilýän otag milliardlarça adam gidýär öz ynanjyny beýan etmek üçin. A bular bolsa şu Türkmenistanyň içindäki iki üç sany million adamy özüne tabyn etmek üçin gatnaýarlar. Eger Mekgede şolardan hasabat soralýan bolsa eden jenaýaty üçin aýagyna mätmezdiler. Gaga suduna barmakçy bolmazlyk üçin. Jan, ine bular şol. Onuň üçin men bulan din meselesinde ýeke sözüne-de ynanamok. Ne mollasyna, ne müftüsine, ne ahunyna, ne beýlekisine. Bulan hemmesi ýa düýnki kommunistdir, ýa-da şu halky aldap, özüne bir öwgi, bir artykmaç, bir bäş şaý gazanmak üçin sellesini başyna orap ylgap ýörenler. Men üçin-ä şeýle şol. Onuň üçin menden ol halk gatam görmesin, ýumşagam görmesin, men görýän zadym, bilýän zadymy aýdýan. Hawa. Bular hany bolup ýörşüne bir serediň-ä, bu aç halkyň öňünden git. Sen aýtdyň-da, halkymyň indi şular ýaly kyn güni bar diýip. A bu bolsa eşalonlap Owganystana ýük ugradyp otyr. Halkymyzyň yrsgyny agzyndan kakyp, ol Talybana ugradyp otyr.

Ine. Ine bular musulman bolsaň şol. Ýaşul gaty dogry aýdýaňyz meňem papam şeýle diýerdi iň birinji haýsy sahawaty özüňden başlamaly diýerdi öz maşgalaňdan öz nemäňden başlamaly diýerdi bize halk halk biziň bir bir türkmenligimiz oguzlygymyz özümizden başlamaly ana nemede bir topar garra adamlar bolýamy çagalar bolýamy inwalidler bolýamy ölüp ýatyr Bular bolsa Ladna neme Owganystana ibertrom bolsa da ziýan ýok. Özleriniň götünden neme dowet geçirip otyrlar. Ýegenler nädip bir topar neme şikabat edip zat edip nemeler bilen Rolex bolýamy ýene bir zat bolýamy maşynlar bolýamy sagatlar bolýamy şeýle zatlar bilen gezip ýörler. Men nimäni goşjakdym. Haýyr sahabata geçsek. Men şuny tiz aýdan potom boldy. Araplar haýyr-sahawat etdiler, dogrymy? Özem ýetim çagalar üçin odelnyý öý gurdular, zat etdiler. Araplar spesialnyý fond etdiler oň üçin. Şo fonda araplar pul geçirýärler. Ýetim çagalar üçin. Bu bolsa näme diýip çykarýar? Men ine men özüm edip prezidentiň fondy näme edildi, ýene bir zat edildi. Biz bir wagt ýersek haýsy ýerden bu puluň gelip oturany. Baý ýurtda sen öz pulumyzy Ýetim çagalara bereňak. Sen araplardan alyp otyrsyň o nemeleri, pullary. Pullar barýamy, barmyýamy, olam belli däl ýaşuly. Ýetimler hakda bir topar neme gep eşitdim, ine şulam gaty uly jenaýat ýaşuly. Sebäbi häzir ýetimleri şeýle gynap otyrlar, şeýle gynap otyrlar. Eşder ýaly däl. Men bir topar zat eşitdim uje. Uje bir näçe ýyldan bäri ýygnap otyryn ýetimler barada. Biri birini gynap otyrlar, mugallymlary gynap otyrlar, garaz bi et men zady ýok diýip goýaýyn. Şeýle diýip goýaýyn men. Boldy men şuň bilenem ýapaýyn nemäni ýa şol siz goşjak zadyňyz bolsa indikide biz konkretno detalno uje gepläp başlarys statýa boýunça. Bolar, onda şu sözüň üstüni ýetireýin, şu ýetimler barada aýdylanda, olar ozal Nyýazow ine, ýetimler öýüne özi ulanyp, onsoň şol indi ýetimler öýüni açdylar Aşgabatda. Onsoň şol ýetimler öýünde bular kimi ýetişdirdi? Şol ine, men siziň ataňyz, men siziň eneňiz, şu meň diýenimi ediň diýip, bular torpedo ýetişdirdiler. Indi onsoň ol şumal elleri gamçyly, dürreli birtopar halkyň garşysyna işläp ýören OMON bar. Indi şolar Ýasyň ýetişdiren emeleri. Mankurtizasiýa da şu ýaşuly. Hawa, indi şo mankur, indi bular bi sen dogry aýtdyň, ýöne bir bir zat etmeli şu gürrüň üstüni doldurmak üçin. Indi şu arap döwletleriniň haýsyndan we näçe mukdarda pul kömek ugradylypdyr. Indi şony bilip bolsa, onam bilmek mümkin bar ýerem bar, dälem ýeri bar. Sebäp şol haýyr-sahawatyň başynda oň aýal dogany otyrda ýolbaşçylyk edip. Ene Gurbanguly. Şo Gyzyl Ýarymaý jemgyýetine şol ýedinji ýyldan bäri näme gelen bolsa, iki müň ýediden bäri şo maşgalaň elinden geçýär. Bolýar, şony aýdaýyn diýdim. Onda indiki sapar detallaýyn söhbetdeşlige geçeli, bir temany, iki temany galdyraly-da, umumy temalardan el çekeýin.
Bolýar. Bolýar. Sag boluň geleniňiz üçin. Taňyrýalkasyn saňa-da, çagyranyň üçin, eden gürrüňiň üçin.
Hawa, saglykda görşeli, sag oturyň.